Kwedu no kwedu no mabuja mado kachere mado kachere dzauya nhau dzozuva rokutanda mwedzi uno waiye kubvumbi ipapa nyasi uno dhogu kotat Douglas kotat aenda kumapurisa akati haa ini ndikuda kutosungisa wanhu waakandibira foni iye kaa nyakundibira foni luckmore gapa pokare nanicolas hama dziripi akandirowa hey, zvese zviri pavhidhiyo pakanyangariwa rikai tigoona kuti vachaipedza yakaita sei iyoyo apawo mapurisa aripi kana chibodzi chaareketa nozvazvo kuramba wakatonyarara zvaunge wasiri kuziva zvakaitika Regai tirambe takaringa kuona kuti zvichaperera kupi nokuti zviri kubva zvaburika pachena kutoti haa wanenge wane rusarura maduwe wanoita wamwe ndiwo kwamainini wamwe kwamaiguru regai tirambe takaparinga ipapo tagira zikoti ati pokare haagotonyora padandemutande akati aiwa ndiri kutenda wari kunditsigira wari kundipa masoko okundisimbisa asi awa wakandiwenga kuti ndiri murungu Ndiri munhu mutema ba gwai gwai gwendai gochimbidzai kupora henyu asi anenge aramba ngaauye titambe macheso borodera apa imi pakaita kunyangariwa rekai tione kuti zvichaperera kupi womasangano akamirira nyaya dzobumbiro romutemo Wanotiwo NCA yaMadhuku, iyo CDF yaana Biti noCDP nomamwe, wagotobudirika wakati haiwaba tichazvidaba tatomira izvezvi kuti tireke kuenda mberi nonyaya iri kuitika iyo yekunzi kwai tiri kutsvaka kuti vanhu vari kudei vari kudei vari kudei. kwaita bva tasiyana nazvo izvozvo taakuchida kumirira kuona kuti toita sei nowani kuti wanhu wasimuke zvakasimba regai tione mhanduwe kuti zvinoita zvichaita chere kana kuti wakatokombiwa kare zvawanenge wari kuronga zvese zvinenge zviva zvaburika pachena kumasiya iwowo so zvaiitika nguva iya yaana tsvangirai regai tione mhanduwe kuti pakaita sei ipapo Hurumende yaburitsa magwaro mairi yairi kuti iyo ida kuwaka mabinda wapindawo dzimotika panosangana mugwagwa waRobert Mugabe naChiremba pokari ino panosangana mugwagwa waSeke naDelport ndikai tigoona kuti zvinoita sei wachazviita rini zviri kutorwadza kuti zviri kundoitiwa maharare uye dzimwe nyika dzimwe nzvimbo dzese dzi wakomana wakomana budirira yacho inoita sei kuti inotosimbira nzvimbo yebodzi mhanduwe kunge ndoo zvega ndoo yega nzvimbo irimo munyika mese rekai tirambe takaringa kuona ana bulawayo ana gwedu ana kwekwe ana mutare nokwedu buja kuri kudawo kaaiwaya ko hoko ugoramba muchisimbirira nzvimbo yebodzi idi zvakaita kuoma chaiko rekai tirambe zvedu takavhura ziso tinenge tichinyepana mapurisa ozrp akuburika akati ya takapfura mbavha Tikagona kuuraya dzinosvika ina pokale tikasunga mbiri dzacho mbiri dzakasungiwa kwaindi Nelson Chitima ane makore makumi mairi nosere naEdson Guvira ane makore makumi matatu nosere. Ipapa kwaiva kapfa ndiMike Manyima. pokale na office chanakira nowamwe kwaya ago tenzi waunzi atenzi nomwe ago tenzi waunzi chris waribe kuziva kuti imba nani wani iwawo haa pakanyangara rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi nokuti mm, kwaya wakapfuriwa kuwarren park hakuku pakaita kuoma chaiko mhanduwe Makambani anoita basa nehurumende ari kurwadziwa fani inonyaya yehurumende yekuti iri kubhadhara basi mazigi kutaura kuno wakomana wakomana wakomana pakanyangariwa apawo kwai hurumende iri kubva yati eh, kana anenge achida madhora ngabva atinyepe tomupa madhora asi madhora yacho anoburikaba kwai unobva watinyepa kuti uda kutengei inokudii inokudii haa imi inokuti zvinopera mushecherezvi Bhangi reFBC ragoisa Mubaiwa Mubaiwa kuti ndiye aite agere hunde webhangi reFBC. Haiwa rekai tione kwayatanda basa zuva rokutanda mwedzi waachikumi chaiwo tinoramba takaringa kwazvinenge zvichienda wamunangarwa waburika munyika waenda kunyika yoghana kwai kumazuva matatu mhandiwe wari ikweikweyo wachiita urendo Honyika. Regai tione kuti rwaChabenhuka hwakabatei. Peno waChabenhuka wawachiti aiwa maZimbabwe kwaakuenda mahara kuGhana heno. Regai tirambe takalingama. Hurumende yaMnangarwa yagoti iyo tiri kuenderera mberi nokutsigira mabhizimusi omunyika waburitsa SI 59 of 2026 wakomana wakomana pakwai ipapa Mishonga yekuchenesa mvura ichabvumiwaba kubva kunze kwenyika. Zvinogara vanhu mudzimba dzemafenicha, masofa, machii zvese zvichabvumiwaba kuuya kubva kunze kwenyika. Pasta yekujava ichabvumiwaba, simbi dzichabvumiwaba, zvinhu zvinoseenzesiwa nomainjiniya. zvichabvumiwa ba unobva watoona kwai bhutsu dzichabvumiwa ba mapepa nozvinhu zvakapirindiwa pirindiwa kwai zvichabvumiwa ba kubva unzo konyika unobva waona kuti right right right right kwai nozvinoputira zvinhu mapurasitiki nosimbi zvese zvichabvumiwa ba kuti zvibve kunze konyika haiwe panopfiwa gore rino rekai tirambe takaringa mandiwe Hino kuti makambani acho anga yakazvinhadzirira chere kuti ndiwo wanenge wakutengesa zvese izvozvi. Pokare kwai samende zvinogadzira samende kwai zvichadiwa ba kuti zvibvonze kunyika. Haa iwe pano nyaya apo rikai tione kureketa kuno zambuko robeid bridge riita kuhwadza kaa nokuti vanhu vari kubiwa zvinhu zvavo wakomana wakomana wai vanhu vangu vakatenga mibhedha yavo no chi chi chi zvese izvi wari kunonzi tsvetsai apa tsvetsai apa paribe kana chibodzi chiri kupfuura haa rekai muzonzwa rimwe zuva kuti kwai zvapisiwa zvapisiwa paye ndo zvinenge zvichiitika izvozvi pakaoma chaiko Pakaita kunyangariwa chaiko tinoramba takaringa kuti zvinoenda nekupi chaiko. Uku wana waKuran wanonzi Tom naSam kwaiwa taiva tauya tabenuka kuti titambire Zimbabwe kubva kutambira England mutambo wecricket. Rekai tirambe zvedu takaringa kuona kuti zvinoenda nepi. tinoramba takalinga tinenge tichinyepana kana zvakiitika izvezvi kureketa kuno tolinga dziri kitika pasi rese pasi rese racho rokutandira musouth africa koka uyu mudzimai anoda wabesta watabo besta nandipa Magudumana aiwaa kwai magudumana idi atoita izvezvi ano magudumana awo mwedzi mina yomimba apa ari mujere haa imi pakaita kunyangaritsa ipapa rikai tigoramba takaringa kuona mapurisa okusouth africa ari kutoti iwowo ari kutanda kutoti waite inonzi drive through police station kwai unondosvika woreketa wakagara mumotika mako Uchibva wareketa kana uri kuda kuitirwa mudhindi wamapepa kana kuda kusimudza nyaya dzako chibva wandoita urimo mumotika mako urimbe kuburika tikati ewo zvisvino dai zvatoita kuti iwaiwanze yakada ndopenhu zvaisenza ndikaiti rambe takaringa kambani yoford yagonzi kwairi kubenutsa maford ranger xlt pokare noma world track haiwe pakanyangara apo ukuwo kambani yotoyota iri kuti mahino marori yawo mahino kwainga abenhuke tiyagadzire zviite zviri nani tikati aiwa zvisvino Kana machimbidza kureketa chete zvakanaka zvisvinu zvakadaro. Uku kuZambia wafana wachikoro chofundo yepamusoro choUniversity of Zambia haa kwai wari kuda ba zvekuita zvekutamba wari kutoita kun'ara izvezvi wari kutoreketa iwo kutoti aiwa ba aiwa ba aiwa ba zvinhu magarire atakaita pano kwai magarire uri kugara magarire anenge Wanhu wari wanouchapa wanhu wanotsambwa pese pese aiwa ba kwaizvisvinu ba regai tione kuti zvinopera sei hurumende yebotswana yaisa demo rayo mhandiwe kumakombi newanhu wese wanotakura zviwanhu wakati right right right right pari bari kukwidza mari yokutekairisa yewanhu zvamaa muri kuda kuita zviya izvi kwai paribe paribe paribe izvezvi kureketa kuno wari kutoreketayo kutoti haiwa Tabenuka mhanduwe kumitengo yenge iripo mwedzi wa Zvita wokupera kwegore rapfuura ndo yaakuseenza izvezvi haa Botswana pakaita kuoma chaiko apawo mangwana kwaidhuma bhoko anenge achireketa nowanhu regai tigoona kuti zvinopera sei drc kwaiya toti tapinda horode mhanduwe nokuti takenda ka kumutambo wepasi rese kana yakaitiwa Mutambo wepasi rese weWorld Cup makore anopfuura makumi mashanu wari bekimbo kuenda. Ah, aiwa rekai waiti holiday, rekai wati holiday. KuGhana kwaye zvitupa zvewanhu zvaakukwanisa kubhadhara mari mhandiwe haa wasimbawo kwaye ipapa watokwanisa kutoti Chitupa chomunhu ega ega chinokwanisa kubhadhara mari yavo vachaseenzesa baana mastercard nana visa haa zvavo zvavo wana hurumende dzinofunga regai tione izvozvi ndoo zviri kuita manje nyaya dzechikara chiya chakareketiwa chiya ichi hokoyo nonhamo pane achabatiwa ipapa apa zvekuti inenge ichiita kurwadza regai tirambe takazviringa hedu nyika yo uae kwaiya gototi aakomana ah, United Nations Security Council ngaiite kugara musangano chimbi chimbi kureketa kuno kuitira kuti Strait of Hormuz ha kwai Strait of Hormuz ivhurike wakomana wakomana zvawadza regai tirambe takaringa kuona iye Trump ari kuti haa isusu manje manje teta kuburika kuIran nyika dzana Britain nevamwe kana achinge achida ngaende ega kozvitorera Strait of Hormuz Ehwi kuda kuti netsa kuti ndisu tinozonzi ta ah imi chindobvumai kuti machaiwa kana wakomana rikai tirambe takalinga zvedu apawo tiri kufara nyika yese pasi rese tiri kufara kuti waitariana watariana watadza kuenda kumutambo uyo pasi rese world cup gore rino kochitatu kakatedzana tikati eyo Makona rambai muchiita kudando ndozvinoda kuitirwa izvozvo ngai tigoramba zvedu tichiringa kuti zvinoenda nekupi chaiko nokuti tinenge tichindonyepana ipapa kwanyasi haiwa tagumira pano ndini wenyu mhandiwewo nhau